Helo, Helo fy enw i di Afshan Morgan, rwy'n ymarferydd lles seicolegol wedi fy lleoli yng Nghasnewydd. Rwy'n gwasanaethu Casnewydd gyfan, rwy'n gofalu am bob meddygfa. Yn fy rôl rydw i'n darparu therapi ac asesiadau seicolegol i leiafrifoedd ethnig yng Nghasnewydd. Rwy'n darparu gweithdai, rwy'n darparu mynediad, sut ydych chi'n dweud, ar-lein. pethau ar-lein sy'n cael eu tarparu, pethau fel cyrsiau bywyd actif, pethau gall pobl wneud ar-lein. Rwy'n rhedeg cyrsiau wyneb yn wyneb, yn y gymuned, yn yr iaith sy'n ofynnol. Awgrymodd NCN yn Nwyrain Casnewydd ddarparu gwasanaeth ymarferwyr lles seicolegol allgymorth. y modd i wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl i'r gymuned lleiafrif ethnig lleol, yn arbennig menywod a dros Asiaidd. Dyna sut daeth i fod oherwydd roedd y niferoedd yn isel iawn ymysg y gymuned lleiafrifoedd ethnig, yn enwedig menywod a dros De Asiaidd, i ymweld â'r meddyg ar gyfer cefnogaeth iechyd meddwl neu unrhyw fath o gymorth ar gyfer iechyd meddwl. Wrth geisio goresgyn rwystrau, rhaid i ni ddeall pam nad ydyn nhw'n ymweld â'r meddyg, er enghraifft ofn stigma, bod rhywun yn y gymuned yn ei gweld yn mynd at y meddyg oherwydd iechyd meddwl, gweld iechyd meddwl fel mater ysbrydol, nid mater iechyd, neu deimlo nad yw pobl proffesiynol yn eu deall hiaith a'u diwydiant. Un o'r rhwystrau mwyaf, yr hyn sy'n dueddol o fod yn rhwystr yw cyfieithu o Saesneg i'w mamiaith. Er enghraifft, mae ambell iaith lle mae iechyd meddwl yn cael ei drosi i fod yn wallgof. Felly dyma rai o'r pethau sy'n rhwystro pobl rhag ystyried derbyn cymorth ar gyfer iechyd meddwl. Beth rydw i wedi dod i ddeall yw ei bod yn anodd iawn i gael mynediad i'r gymuned yma. Mae deall trafodaethau o gwmpas iechyd meddwl yn bwysig. Ennill eu hymddiriadaeth fel eu bod nhw'n siarad gyda fi heb sôn am siarad am iechyd meddwl. Mewn gwirionedd, dim ond crafu i'r arwyneb ydw i. Allwn i ddim dweud ei fod yn llwyddiant, mae wedi bod yn llwyddiannus, yn her mae fy mod i wedi gallu ymgysylltu ac mae pobl yn ymateb, ond y realiti ydy mae angen llawer mwy o amser, mae'n anodd iawn cael mynediad i'r gymuned. ac mae ymddiriedaeth yn chwarae rhan fawr felly beth sydd angen yw amser. A realiti ydi, dim ond un person ydw i mewn dinas fawr. Dyw Casnewydd ddim yn lle bach, a dwi'n ceisio ymgysylltu gyda chyfieithwyr ar y pryd ac mae'n gallu bod yn anodd, felly mae ariannu yn bwysig, oherwydd hebddo allen ni ddim sefydlu swydd barhaol sydd bendant ei angen a'r gallu i enghangu. Mae'n arwydd clir bod yna alw cronedig am wasanaeth o'r fath. Y mwyaf dwi'n ymgysylltu gyda'r cymunedau hyn, y mwyaf dwi'n ymwybodol bod yr angen yno.